Nyakwaramogi erokamano ahinya maendi wakeloni achiel kachiel kowuok kuonde mopogore opogore e tunge piny. King'iyo ka endi wan gi wasanii ma joluowa ma aneno ka igi owang' sana, akia ni gin gi wach mane. Mokwongo daher ni wang'e jok ma wawuoyogo. Eh, jatelo in iluonge ni ng'awa erokamano e koka donje briefing wan gi gimiluongo ni press conference ka a eh, ka gi nyinga an iluongo ni MC Japeto man iluongo ni Japeto Paddy Ward Prapoche a man man not born to serve house of Kate not a man terebo kata bilonge bilonge jolal Nairobi te winj ni tinga kekni kekni gi jomoran e wiye to wan e jomoran chieth gweno ok mona deta winj ni sama dayo wito break olo lach nyaka ti wuode the youngest MC with the longest name Erokamano. E eh, bathe ka endi wan gi? E eh, aduka erokamano. Iluonga no tamo wang' mogo sum kiko kote moinga mpango wakando dikoda koki chudo ong'ad ni channel sidong mana KBC ma en jodi mipila wudo kana. Alafu hapo nyuma pia kuna kijana midogo pia. Ehe, eh. eh. A man of few words okawuoga mang'eny but wan gi gima lit gi nyinga Antos Nyakwara Lewi. ok anyal kalo kanyo kaluwore ga sira manego eh, nyekore mogi wadwa winjo ni to jogi gin gi ichwang' mane en ichwang' mane ma dang' koro ukona ni ang'o motimore ang'o otimore koro ma dang' dang' wach ni en ang'o we ywak we ywak ka ka se chwajore bang'e ang'o en ang'o asechwanyore nitiere gik monego med ohangla gi monego gol nitiere mistake matimore ohangla ka Mok ane kamora. An kaka japeto abiro. Mokwongo, mokwongo, Wandiko gi piny. jongeng'o chamo pesa mang'eny, jongeng'o adwa noriembi. Jongeng'o onego oriembi. Jongeng'o Tie jongeng'o gimomiyo Ka- nyaka wagol jongeng'o. Gimomiyo nyaka riemb jaongeng'o en ni tinde customers mathoth mamielo wangla Eh. ok concentrate e ongeng'o. Ongeng'o chamo tich nono. Kata kobiro moso ja kobiro e stage, o concentrate mana ja drum gi ja ja piano. gi jathum gi ja backup gi jathum mm. jaongengo ni en gi wega koro ka giwe mano nyiso ni ok gin interested ok gin interested eh, ongengo tindo ok winji koro koro ongengo udwa ni wuog odhi dala ongengo odwa ni wuog odhi dala lakini ah, ah, jaongengo kik dhi dala obro ketho nyingwa jaongengo mhm. en wadwa ni wakete wamiye tije en koro rita rita mon mobire monde jothum kik ng'ato ma jothum mon Awaro dhi mp- mpango Man, machielo. eh, mano e thum Koro mondo- koro iwacho ni jongeng'o owerere gi gongeng'o Eh. en koro orit ne orit monde Eh, jothum monde jothum koro ng'ato ok okaw chi jathum okay okay moro Mar ariyo, aduoga fwenyo ni pesa mar tingo lalga. pesa mar tengo lal Wadwa medo cheo moro achiel. medo chiemo moro achiel joangla mado nyaka Kar oangla ka wadwa medo cheo moro achiel. Adwa ni umiwa karan ma ma kwano tingo. Eh. enobed kacha gi kalam obed e toke jathum gi buk to ka ng'ato okelo teng'o aluf achiel to ondiko ni omari nash okelo aluf achiel ka ng'ato okelo pesa ma kama ondiko pesa ma ng'ato okelo nikech thoth mosas gi ok so bese boksi eh. ok giso ok giso Joang bonsas podhou mogik eh. eh, kapok watieko hmm. adwa ni wadonje wach bonsas koko wadhi wach mcs bonsas mokwongo wadwa ni bonsas nikech wajali maslahi mag eh, jothum bonsas go bonsas be gin jothum bonsas obed gi bonsa margi bonsa bobed gi bonsa uchaku uchaku ram wacho ni bonso ningo bed gi ang'o mi uwacho kamano lweny twere ga seche moko bwana bonsa be go to angla nyaku ujali maslahi mag bonsa magu eh. bonsa ni nokoro be chako bed gi bonsa ne nikech bonsas igoyo eh bonsas be sani kori goyo koro gin gin be gidwa bonsa yes

Eh, sami go bonza ma en morito koro ka ng'ada ndika wadwa tieko briefing ni adwa ni wach mogik ma wakelo program mogik ma wadok wadwa ni walok weche mang'eny e wangla ka MCs ema dwa nobed ariyo MCs tafadhali nekech- MCs be wabe wadwaro ng'ama nyalo curtain raise nwa Eh. iwinjo MCs MC moro chako Ai ka kake chako ne jotho. Yes, wa wa wa be wa ol. Gimene MC. Eh, gimene MC. Koro koro wan ntinga machako kapok jathumo donjo. Eh. Ai kang jathumo se donjo. Koro moro ni en be odonjo gi jathum eh. wan ucha wanade weuru cha emshi bwana mina uru emshi katenresha wadwaro katenresas wa kasto uh, nyakoro mogi winjo mana kaka giwachono an an gi kwaya achiel kende japicha samigo jothum goye nyaka gi jabudi Eh, ok ni jathumbe mikaso gi kamera an kaka ke an makelo ni chenro ni endi an iluonga ni mc umari nash iwinjo ywak ma timo tamo wang' mogo gi japeto gi nyakora lewi ogolo warom kendo mana ka